Temaşevanên hêja, bîneyên delal ê aliyan sahabedeng dibe ku geleka ji wa ev strana ha bihîst bê. Ev stran yeka govendeyên botaniya pir navdar e. Navê strana xelefê şoviya. Niha bi rengkî lêkolîn Em ê ringê çîrokê û çîroka Xelefê Jovî em ê ji we re bêjin û çima ev strana hatiye gotin û ser asta Kurdistanê û her derê Kurdlê hatiye gotin û belavkirin û navdar bûye. Xelefê Şovî beriya her tiştî Xelefê Şovî kiye? Me got xelef, navî xelefa ji Hoza Şoviya ye, di eşîra Şoviya ye. Navê bavê wî Mûsê ye. Ji gundê Qesra Celo ye. Dikeve herêma Eroxê de. Herêma Eroxê xwediyê Kelha navdar e. Li ser çiyayê ava mezin e, çiyayê Diclê ye. Di navbera bajarê Sêrtê û bajarê Şernexê de ye. Li wê derê gundê Vîna û eşîra Şoviyal wê derê piraniya cihê eşîra Şoviyal wê derê ya. Eşîra Şoviyal gor Cêdet Bejin ji herêma Şaqlawa koçber bûye çûye wê herêmê. Niha jî belkî nîzîka şazdeh gundê birayên me yên ê Şoviya ê li wê derê hene lê mixabin gund jî bûne piraniya bûne kabil. Wekî Tirkiyê eşîra Şoviya li Kurdistanê û li Debira belav bûye.

yani zordayî lê dikir, stemkayî lê dikir. Ewî jî wek bertekê carekê pêz çêbû ji qehra hêr çolê lê pazê amê xwe hemû çik firot û revî keta nav çiya de û keta nav daristana de û çolê jiyan kir. Xelefê çûbî ev kesê wilo evê ciwar bi çi rengî çawa navdar bû, çawa navdar bû. Dîsa em tên jêderê xwe yê dîrokiyê gotbêjin carekî kesnameya Kurd aşîreka me ya Kurd di nav herêba xwe de biryar dabû ku kesê ne misilman bê wa talan bikê wa talan bikê dibê birayê me aşûrî yê aşûrî talan kirin Asûyî qey talanê xwe hatin, qey çêlekê xwe pazê xwe hatin, nikarî min bistênin. Bê berê de xelefê şûvîl pêşiya wa derket û şerê wa kesakir wa kurmancakir wa kurdakir û gelek ji wana kela edem jî kirin kurmacî amedejê yanî kuşt û birîndarî jî kirin û talan ji wan Stand, Ziwan Stand û li birayê me ya Asûriyan vegerand. Birayê me ya Asûriya jî gelek kêf ava hat, ji xwe re kirine şahî û ahin û kêfxweşî û dîlan darxistin. Bi dawiya wê na xwe li pêş û wî xwe weke kesekî mêrxas nava dihate xuyakirin li herêmê jî û xwestin ji ber tiştekî zêla wê Qenciya xelefê Şûfîleyê vegerên ewî tiştek ne pejra qebûl nekir, bi dawî bi haspa kê qayîl kirin ku diyarî bikin. Navê haspa wîna Qanqûsê ya. Birayê me yê Asûrî haspa Qanqûsê diyarî danê da. Çawa têkiliyê wîna bi mîrekê Cezîra Botana çêbûna bi Piraniya Stranê, bi mîrekê Mîrê Cezîra Bota ve, bi Mîr Bedirxan ve girêdaye û bi Yezdanşêr ve girêdaye. Çawa têkîlê wîna bi mîrekê Mîrê Cezîra Botana çêbû, çawa çûye qesra, çûye birca belet, ev jî rengên e, çîroka me hene, em lêkolî li ser dikin. Yek ji wan renga dibê jixwe

û re hişt Xizarê. Ew ê dî çûn ku Xizarê jê bistên, ew ê got ku hol rêzikê nêçîrvanî hûn nas nakin. Nêçîr kesê ku destpêkê bigihîyê de û bigirê divê ya wî da. Va min Xizar bi yawa got. Zilam li xwe ne xweş dikin. Bedirxan Paşa kêfa wî û degerbûna wî û alîretê bêjê waz lama xwe ker bikin, yekî li bala xwe ker bikin, di gihê cem dî bes kî bêz xelefê şovî ma, bêz xelefê şovî ma, kêfa îdîyetê pêr rûnê civata kê li dar diqî. Di nav civatê de dibê ma tê nayê, Nav mala min ez bîrê bohtama, ez bedirxanim, di jîra bohtat min listê min de, herêma kadrêja, te çi bê dikevê werê nav mala min de, wî di wê derê qayîl dike û bi xwe re tênê birca belek. Xwe re tênê birca belek. Ev rengekî çawa xelefê şovî gihaya cezîra bota. Rengekî dî heya Di bi bavê wî Musê cana jê bi Misê Misê di bi cem mîrekê Cezîra bota xebatê dikê. Ji xwe her vê Mîr Mihemed e ne Mîr Bedirxan e jî. Mîr Mihemed yê beriya Mîr Bedirxan vana dibêjin bavê wî ne Musê li cem mîrekê Cezîra bota xebatê kar dike û Hecî Mûsê jî Mûsê jî kesekî jîrek e, kesekî mêrxaş e, ew jî Mûsê şûviya. Navî gelek derdikevê Mûsê cihê wî na li cem mêrxan cem cem bedirxan. Me got hanebê Mihemed hanebê bedirxan e. Divê cihê wî na li cem mîrek gelekî bilind e, bi qedra zilamên dorê, kesê dora mîrek, Çavşê tevê nemûsê û dixwazin ku derbekê lêxin bi xilizîkê, bi dekekê, bi hîlekekê, bi tiştekî. Bi carekê Mûsê bi rêwîyikekî çûya ber başûrê Kurdistanê ve hatiya herêma Mûsilwana bazirganiyê ve. Ewa zama xwe gihanda Mîr Bedirxan û gotine de ku ev kesê heye ti heqa ti hecê dike, kesekî bêol û bêsoz e. Çawa xwe kirine şahid jî, xwe kirine dîtwer jî li ser bûyerê got em dibînin got Çabî îna li namûsa te ye û dora dora namûsa te dikerê. Wextê wilo got na yê mîr mîr gelekî aciz bû û yek dosê bi çeka çend bûn geleka xwe kire yek mîr wa bawer kê got ne xwe bi çawa çêkim got divê ne xwe em xwe ji mûsê xilas bikin.

Di Mûsê çawa hat, çawa derbas bû, silav kire bîr, di cih de waz lama xwe zerkê xwe çem kirine da, dest û destê pêçan pişt da û girtin û şûrîna û xencereyê jê standin û dana ber xencera. Hinek dê ku amekî wî ji pişt ve xencer lê xist ev jî ji rengê çîroka em zanin ku çîrokên me têne guhertin ji sedema ku têne guhestin ji bedera dibê ji pişt ve ku amekî wî xencer lê xist dibê wilo birîndar jî berxwedana xwe kir kesekî hinekî bihêz û mêr bû lê dibê berxwedanê de hingî xwe jê hat ket û jê hat ket û û çû bir dubaniya xudayê xwe. Di wê demê de hev jîna wî bi ducanî bû bi halekî bû. Hingî xeleb dizkê wê de bû. Li vir cîhanek dibêjin divê rengî çîrokê divê divê ciya xelab wextê golo hate serêna na mala bedirxan var aşa Koç bû, koç bû ku ev derkêrî min heye û bi kurkê xwe bi di canî. Ew ê berê xwe da Başûrê Kurdistanê hata herêma Mûsil, ew ê dê kete nav malna de, cî em bêne nibêjin kete nav maleka Ereb de. Li wê dê ducanî bû, heta rehet bû, divê xelefê bû. Xelefê şû vî temenî bû pazdeh salî bê hîst got Toleka wî heya mîrê mîrê bota cizîra bota Bedirxan bavê wî kuştiya. Dibê got û ez êm heyfa xwe hilêm tola xwe hilênin. Ciyayî çiqa ku kurêm tu tenê yî, tu kesî te nîna, gona ez bizherim heyfê hilênin. Dibêjê ewî jî rihişte teringa xwe û berê xwe da cizîra bota.

Divê qahil û xelef qahil kir û anîna mala anîna mala xwe da. Eran gîdiye çîrokê dibêje divê na ciya xelef divê koçber nebû ma na malê de heta bû panzdeh salî heneka jê re dîsa gencîn dîsa gelacî kir gotine got Bedirxan Paşa bavê te kuştiya. Dîsel tola xwe hilda lê hingîd lê bedirxan pê ve bû hişt go qayî bibe li tola xwe derbaz bibe. Divê kaveca bedirxan çawa jê şîro vekiriye bi çevengiya qayî bû ka gotiya ravêta apê ve hata girêdan ejî hat ve xapandin û bi rengekî bî rigê ha divê xelefê şorî qayîl bû û di nav mala bedirxan da bû gelekî kesekî dîsa cih bilind cihê bavê xwe girt cihê Musê girt Wî li xêrî alî vedî xelef bû kesekî şervan, bû serleşker di nav hêza Cezîra Botan de li cem Bedirxan Paşa. Kûraya çîrokê, germeya çîrokê ya xelefê şûbî kengî xuya tê dema got 1847 Bedirxan Paşa xwest û dewleteka Kurdî çêkê û xwe Bedirxan Paşa mîrekekî herî herî herî şehristadî bû. Top çêdikirin, pere çêdikirin, nema bodceya xwe nema nema baca galiba nema dewleta Osmanî û birinkî ser bi xwe xebat dikir. Xebat kir û her dewleta Osmanî jî dixwest wî bide erdê. Em Xwe hezar û heşt sed û sêzdeh de bedirxan bû bîrekêne lê çima hezar û heşt sed û çil û hefte ev germeya haçê bû ji ber ku Yezdan Şêr serokê hêza destê rastê ya artêşa Bedirxan Paşa di nîvê cengê de lê qulit bû hevalê Osmaniya. Yani em kanun kumandiya me bêje xilizî kir yan îxanet li amê xwe kir û Xan Paşa amê wî naya û tevlî atêşa Osmaniya bû. Vê yeka xelefê şûbî gelek aciz kiribû, gelek aciz kiribû. Dixwest derbekê lê dan şêr bixê. Ji ber çima destê xwe daya Osmaniya. Lê di şara de hêza da mixabin ji ku sedem nedê ji henayê siyasî dîrokî hena çawa Brîtanya ji rolê de leyî çawa Ewropa çawa piştgiriya Osmaniya kirin çawa fitne û bela kirina qaba Kurda û Xristiyana da û çawa vê ola nistoriya çêkin ev babetekî Tirkiye lê hiştin ku hêza bedirxan başa piço piço

Kelha Alûx ya Gonama gotî divê weka paytextekê dê herêma Neqabasiyetê û û Şernexê de û me got divê gundê Qesira Celo ya Qereteşovî jî li wê derê ya. Xwel Kelhê girtin, Kelh ma do têçkirî ji hemû ariya va û artêşa Osmanî û ya Îzzedîn Şêrmixabinî a Kurdî li dora Kelhê ya. û xelefê şovî Ezzedîn di nav artêşa Osmaniya de dibîne. Can bê Ezdîn şêr, can bê Yezdan şêr, kurdî Yezdan şêr dibîne, dibêje xelefê, dibêje Bedirxan Başa ser bandê kelhê kelha Aroxê, can bê Arohê, bir can bê Hewrexê jî. Yezdan şêr dibîne,

Rafûjnebirê li bego berkiriye gule fîşek li bere jî. Li bê raja timgaha û avêta nav rehanê Yezdan Şêr. Nav rehanê yani şervalî, şalî, şal, şal bûn, şal, nam bi şal û şal, şal yê şerwala, şelwar, ji wî hatiya. Li şalî xist bê gule di wî anê li berda. Lê

Sûriyê da Derya Spî de ya û kirîtê ji xwe hata Şamê û li Şamê çû ber di vana xwe de û niha tirba wî li Şamê ye Bedixan Paşa li Salihiyê ye. Yezdan şêr dema go bi hîz go qelefê şovî xwedaya alîkî xwez goyî bibîdê û dixwest cana jê mêraniya wî dî pûçkê û û Yezdan şêr gotibû qelefê şovî gotibû ew

Çekir malaka ewlo pîroz hebû mala Şêx Hesên hebû divê ew da pêş ya ew ew kira nav mesele de got divê wan xelefê şovî bên em bi hevdû ve lev werin. Divê gihana xelefê şovî û serê xelefê şovî de gotin û qayîl kirin xelefê şovî hate birca belek li cem Yezdan Şêr. Divê Yezdan Şêr xwe kiriye mîrê Cezîra Bota.

Xelef derbasî koçika birca belek dibê ya civata ya zanşêr ya zanşêr dibê jî destê xwedî bi mîrê tema destê xwe diqana maaş dikê. Dibê jî tu nemîrî tu begî û destî maaş nakî destî hişk dikê û li bildê xwarê xelefê şovî. Lev rûniştîna lev rûniştîna

Xwed berdê xwarê. Ji koçkê xwed berdê xwarê. Dema goş xwed koçkê berdê xwarê. Lê kurîvarê me dibêjin, çîrûbêjê me dibêjin. Dibê tê mêzêne ku şahiya danîna mîr yezdan şêr wa li erdiya. Govenda li erdiya û reqesaya. Dibêjê ku ji hinavê xelevî sewtin tê tevê serê govendê de. û qapel dest Erdoganê digirê û wê stralê dibê. Ez xelaf im xelaf im nûka wê stralê dibêjê. Û di wê stralê de jî dibêjê Yezdan şêr begê bota. Nabêjê mîrê, nabêjê mîrê botaya. Û paya bê derkevê û diçê. Ew stran hingî wê cihê xwe derket. Wextê ku ji qesrê paya dibê, tê ser govendê digirê, û hestê xwe paya kir hê dilsoz in ji Bedirxan re, di stranê de Bedirxan têxê Mîr û Ezzedîn Yezdan Şêr têxê Beg û strana xwe dibêje û rê divê hespa xwe siwar bê û diçê. Diçê, her ne ku dibêjin jê derbê, di dema ku diçê, niha li cem mel serê kanî heya, bi erebî navî til helefa bi ku mancî girê xelefa girê xelefa cara me bihîstiya ku xelef hê şovî li wê derê zaa bûa û ew gir bi navî vînaya navî ne heneka dî mesela stranê bêjin dibê ne birya mala Şêx Hesên ra hatiye got pêhlevayî na divê xelefê şovî hingî dilê yî germa hingî jî Yezdan Şêr Aza divê êvarekî tê qesrê bi ser de digirê. Bi ser de digirê û dibakê Îzdîn Şêr niha şivan perwerî vê strana bêjî hûyî rengî dibakê Îzdîn Şêr

Yezdanşêr kuşt. Yezdanşêr kuşt ev çîrok bêjin. Bê piştî ew stran se got û mêrayî da xuya kirin û êrîşî kir vê tola xwe hilda çima bû hewayê Tirka û ew kuşt. Lê bêca jê derê me yê dîrokî bêna vê talî xwe ev jî bêca axaftinek dî dîrokî jê vê Yezdanşêr jî hezar û hezar û hezar û pêncî siya ew jî serhildanek ew jî dirêj e babeteke gelek feraha Sê hildan dê jî Osmaniya rakiriya, Osmanî wî jî xwe libitna, ew Osmaniya jî şerê wî kiriya, Osmaniya jî ew ji dayê erdê. Em vê jî ji bîr nekin, wextê ku Yezdan Şêr Bedirxan Paşa dayî erdê kuştî ê xanata xwe, hingî Osmaniya semsilek dawî, mîdalî dawînê xelat. Navê wê na Kurdistan bû. Yanî ew kirbûna mezlê mîrekê Kurda hemû cihê herêmê heta bi hekayî jî.

Kurd yê mêrxas navdar navdar em diaxifin em ne ji cem xwe diaxifin em lêkolî dê ser dikin wî miladê xwe dine naskirin bi ku ew jî kurdiyet û hestê kurdî pê bigire em jê deratênin me jî ev çîroka hat vî rengê hema kom kir me karî bûm bi rengek tenê em bêjin lê ji bo çîrok ne zeî bê ne qirs bê ma bi rengê jê dera me got gelek jê der hebûn jê derê me yek jê Programa çayxana li ser YouTubeê heye ew jî çîrokî dijî me wî guhdar jî kiriya û malpera şik heye malpera de gele zemînîna gelek ser Kurdiyê tê ew jî di YouTubeê de ya di Google de ya me ji wê jî aniya û konê rej jî xelefê şovî û çîroka hawara mîr hawara ew jî nivîsandiya û salihê me yê heydû jî behsê kiriye me lê guhdar kiriya